Nan lesa cu mi Jeremias capitulo uno, versículo shete i ocho. Ma Señor a bisa mi, No bisa mi ta un mucha, pasobra unda cu ami manda bo, lo bo bai, i tur loke ami manda bo papia, lo bo papia. Scucha bon, hobennan, scucha bon! No tene miedu di nan. Ami ta bai cu bo pa libra bo, Señor ta declara. Señora ta bisando, Señora ta bay sa fluister, Señora ta bay sa declara. Ta un promesa cu el a haci anto e ta pensa na cumpli cune. E ta sigur cu e lo bay cumpli cune. El a declara esaki. Pues kerele. Una bes cu Señor duna bo mandato, una bes cu bo sa kico ta bo proposito den bida, bay p'e, pasobra Señor mes lo ta hunto cu bo. Nos no tin miedo di tene miedo, nos no tin miedo di tin miedo pa tur locual cu lo sucede den futuro. Nos no tin. Mester di tene miedu pa nada, absolutamente nada cu diablo lo por bin cu nae riba nos. E por kita nos famianan, e por kita nos amigunan, e por kita nos libertad, pero un cos cu e nunca, nunca, nunca lo por kita cu ne ta Cristo Jesus. E por distraí nos, pero na final ta nos ta scohe pa ken nos ta scohe. Pasobra cada decision cu nos tuma awe lo influencia nos mañan. Y si Señor ta hunto cu nos. Guess what? Niun di e miedunan ku nos por tin, niun di e tentashonnan ku nos por tin, lo por ta mas grandi ku Kristu Hesus mes. Pues si Señor manda bo, si Señor duna bo e propósito ei, no laga niun hende, no laga niun, absolutamente niun hende kit'ele for di bo. Mesmos ku Pablo ta bisa den Promé Timoteo, versíkulo kuater versíkulo kapítulo kuater versíkulo diesdos, No e haga niun hende menospresiá bo hubentut, ma mas bien den palabra, kondukta, amor, fe i puresa demostrá bo mes di ta un ehèmpel pa esnan ku ta kere nos. ta parti di un liniahe di siguidónan di Kristu. El a kuminsá fe Adam, el a sigui ku Noe, Abraham, Isak i Jakòb. Anto awe el a, e antorch ta sigui ainda, e ta sendé ainda. Pues hóbennan, no laga e paga ku nos, oke? Téknikamante lo nos ta studia pues Beibel di, pero no laga e paga ku abo. Bo tambe por ta parti di e liniahe aki. Bo tambe por ta parti di e remanentenan ku a skohe pa bai kontra di e koriente, ku a skohe pa biba diferente, ku a skohe pa biba pa Dios. E no ta un bida fásil, pasobra ta nenga bo mes anto tuma bo krus anto kana. Pero guess what? Atrobe, Hesus mes lo yuda nos karga e krus ei. El a yuda nos den pasado, el lo yuda nos den presente i sigur sigur el lo yuda nos den futuro. Tambe, nos ta un, nos ta un generashon like gewoon diferente. Nos ta, nos ta fuerte, nos, nos tin Bijbel, nos tin Dios, nos tin tur e kosa, nos tin e abilidatnan ku nos tin mester pa hasi lokual ku mester wòrdu hasí. Hóbennan, nos por, nos por. No laga. No laga mundu, no laga niun distraccion, no laga niun hende, no laga nada. No laga bo desobedencia of bo bo stubbornness, um, no por kara palabra awor aki, mi ta kard'é despues. Bo terkedad, yes, no laga bo terkedad stroba bo di yega na e meta final. Nos tin un shelu pa gana i un fièrnu pa pèrdè, pues no permití pa bo mes stroba bo. E eskohe ta dilanti nos, skohe bida òf morto. Pero manera Hosué a bisa, Ami i mi kas, nos lo sirbi Dios. Pues skohe awe pa sirbi Dios. Na mi laga boso ku e bèrs aki, ku al ta Eklesiastes, kapítulo diesdos, versíkulo unu. Kòrda tambe riba bo Kreador den e dianan di e bobentut, promé ku e dianan malu bini, I e añanan yega serka di kua nan lo bo bisa mi no tin goso den nan. Awe, awe nos tin e opshon pa skohe. Ami no sa di mañan. Mi no sa si despues ku mi kaba di Edit e Mèsi Hair Devotional, lala, Edit e Mèsi Mèsi Hair Devotional aki, pone la riba YouTube, algu lo sosodé ku mi. Pero si mi sa ku awor aki mi tin e eskoho pa. Sea kis ta mi Salbador òf kis ta mi enemigu. Ando ta mi mi sa ku mi Salbador e stima mi, e ke ta huntu ku mi, e ke pa mi tin un parti eternamente kuné. E ke tambe pa mi bai anto bisa otronan mi kon grandi e ta, e ke pa mi kompartí su amor ku mi karakter, ku mi kondukta. E ta dunando mi e e tulsnan, e materialnan, tur e kosnan nesesario pa mi por vense e malbado. i el a sigurá mi ku si mi ta huntu ku ne, sigur sigur lo mi vense, danki na su grasia. El a muri na krus pa salbá mi, pa asina ora ku mi peka, ora ku mi faya, ora ku mi no ta konektá ku ne, mi por bai, mi por umiyá mi mes na su tron di grasia i pidi pordon. Anto el lo ta kla pa pordoná mi. Ora mi ta falta sabiduria, e tin i nanan pa mi pa duna mi eksaktamente lokual ku mi tin mester. I promé ku mi pidi, ya kaba el a stendé mi. Promé ku mi yora, ya kaba el a konsolá mi. Anto e úniko kos ku e ke hat e ke pa ami bai serka dje i hasi mi petishon konosí n'e. Hóvennan, e bida aki no ta niun, niun tiki fásil. Beibel mes ta bisa nos, Den bida boso lo tin tribulashon. Pero tene kurashi, pasobra mi a vense mundu. Anto, mesun kos ku Kristu a vense mundu, fia di dje nos tambe por vense. No laga bo sirkumstansianan, no laga e karakter ku bo tin awor aki, no laga e persona ku bo ta awor aki stroba bo. Hesus ta e solushon. Hesus a krea tur tur kos for di nada. El a organisá e mundu aki. Pues Hesus por dil ku bo boan, bo kaos i e por dil ku bo bida tambe. Djis dune un chèns. Awor aki pa finalisá lo mi kier. Ta mi haci un peticion pa tur esnan cu a yega te na final di e video aki. Si bo ta un hoben of un adulto no ta importa, un mucha no ta importa, skibi Ami. Dicon? E Ami aki lo simbolisa cu bo ta cla pa pone e pasionnan un banda anto scoe pa Cristo. Bo ta kla pa tuma bo krus anto karguele. Bo ta kla pa lanta for di soño i enkurashá otronan pa hasi mesun kos. Pero mas importante ku tur kos e ami aki lo simbolisá. Ey ruman ku bo ta bezig ta lesa e kos aki, mi ta rezando pa bo tambe. Ami ta kla Pa sigui Kristu i ami ta kla pa resa pa bo, pasobra nos tin mester di orashon. Orashon ta e úniko, úniko manera ku nos por vense Satanas. Orashon ta nos liña direkto ku Kristu Hesus, i orashon lo yuda nos vense e enemigu, pasobra orashon ta yamando Kristu Hesus. I ora ku nos yama Kristu Hesus den e bataya aki, e enemigu no por gana. Pues ban resondia mas pa nos sera. I nos ta resa, Nos Tata ku ta na shelu, o señor, mi ta bini bo dilanti, Tata. Mi ta rogá bo, ta ku nos ku ta hóben, señor, pasobra nos ta débil i nos ta swak riba nos mes. Pero abo, komo nos bon wardadó, kada bes ku nos a pèrdè, Tata, bo ta bai i bo ta buska nos. Pues, Tata, mi ta pidi bo, buska tur e hóbennan, tur e, tur esnan ku tin mester di bo, Tata, i trese nan bèk den bo redil. Yuda nos, o señor, pa nos ku, pa nos ku ta probando na hala mas serka di bo, Tata, pa nos no por wòrdu. E engañá pa nos no wòrdu desviá dor di tur e e distrakshonnan di e enemigu aki ku na final ta hiba na destrukshon. Pero ta ku nos, Señor, i hasi nos fuerte den Bo, pasobra nos tin mester, nos tin mester, nos tin mester di Bo, Señor. Nos no por a biba e bida aki sin Bo, i nos no ke biba e bida aki sin Bo. Pues duna nos e fortalesa, duna nos e obedensia, Señor, i duna nos tur lo kal ku nos tin mester pa asina nos por ta diferente, pa nos por ta hóbennan ehemplal, hóbennan ku ta kla pa para pa abo, no importá kiko sosodé, no importá kiko enemigu a kitera den nos kaminda. Yuda nos para firme pa lokual ku nos sa ku ta bèrdat. Yuda nos para firme pa abo, señor. Danki, Tata, pa skucha nos orashon i danki, señor, pa a guia nos den pasado i pa guia nos aworakí tambe. Ta mi orashon den nòmber di Kristu Hesus. Amèn. Pues hoben, bo ta yamá pa un propósito speshal. Ora ku Dios a krea bo, e no a krea bo pa nada. Pues bai i biba konforme e plan ku Dios tin pa abo. Pasa un felis dia.